Nûçeyên xwe jî peyamê wê jê zê paşê bixwîne Memê Ewil berê xwe bidine Erbîlê Yilmaz Aslan wê dilbenda me ye, em ê bi wî re biaxivin. Roj baş Yilmaz, rewşa we li wir çi ye? Ji bo te gotiye em ê Hilberînê biaxivin, Hilberîna Bûzê biaxivin. Kerem bike rewş çi ye? Êdî be beyanî baş li Hewlêrê di mehên havînê de bi taybetî bîst kargehên nûjene ne bîst kargehên girîng hene ku bûzê çêdikin yanî cemedê çêdikin weke qalib û vanan jî difiroşin kerema xwe van bûzan derxînin bala xwe bidêne weke qalib derdixin ji hundir û

Rojê bîst kargeh jî ji serê sibê heya êvarê xebatekî baş dikin. Bi rastî ez dixwazim ji xwediyê kargehê Hecî Mêrîvan pirsyar bikin. Kaka mandû nebî înşala. Ser serê min ser çavên bi xêr bên. Zor spas. Van befrên hanê hûn çi dikin? Ema befrî çêdikin bîst kargeh in Erbîlê. Rojane hezar û pênc sed qalib çêdikin. Her qalib pênc sed dînar e. Ew bafirê zêtir bo ezbeyî diçî, zêtir bo mastî diçî, zêtir bo ebê cutiyarê şînayî de ketin bo wan diçîtin. Bo qesab ewî goştê firoşê bo qesabê diçîtin. Bi taybetî havînê Hewlêr zor germ e ne wisa? Belê yani ji ber vê van befrê nanê bikar tînin? Bes havînan zêtir diçî. Zistanan kêm diçî zor kêm diçîtin. Zivistanê hûn derdixin kar? Na niçîtin. Bîst karge du karge şo dikin. Du fabrîka şo dikin zistanan. Bez havîn hemî şol dikerdin. Hûn van cemedan çawa çê dikin? Yanî avên xwe yê. Ema gaz dînin, gaz li Tirkîya dîn Okinal e gazê me. Ewî dî av e, kehreba don e. Bi we çê dikin. Bi wî çê dikin. Belê. Beyanî saet çanda de dest pê dikin? Heya çendê warê de dewam dike? Ema bîst û çar saet şol dikin. Bez beyaniya saet heşt, heşt û nîw befir diçî. Befir diçî heta mexrîb.

Lê nowetekan bes êsta elhem qali pênc sed dînar e. Pênc sed dînar. Yani Bazarê- nêzîkî çar dolar tiştekî wisa. Na na çar dolar ne nîv dolar. Ha du du du dolar rast Ha e. nîv dolar diştê. Baş e kaka mamdû ne bî bi rastî jî xebatekî zor û zehmet e. Û em hêvî dikin ku ev xebatên we jî biçe serî. Û ji we re jî em bêjin Mandîne min zor zor spas dikim. Gelek memnûn zor spas bi xêr bêne ser çawan zor spasan dikim bi xêr bêne. Belê ev qalibên cemedan bi rastî jî pir pir tê bikaranîn taybetiya Hewlêrê bi taybetî ew e ez dixwazim ew kesên ku di dondurmeyan de yanî di qesîran de tê di bikartînin ez dixwazim li gel wan jî biaxivim. Lewra bîst karge hene wekî ku Hecî Mêrîvan jî got, ev bîst kargeyên anê ji serê sibê heyîva heyîyayê varê xebatekî rêk û pêk pêk tînin û ez dixwazim li gel vê hevalê jî pirsiyar bikim mandu nebî înşallah. Ez li çavê im. Biracan hûn van befirên hanê hûn çawa bikar tînin ji bo çi bikar tînin? Ew befirê em dixine ber de ew şerbet e li bo bite bûz. Dibite ezberî. Ca dixin ber daxa dibin difiroş. Hûn ji viya re ezberî dilin? Ewa ezberî ye. Ezberî ye. Ezberî. Xelk eleqe çawa nîşan dide yanî û ev ezberî bêyî befir yanî cemet çênabe? Na, bê befir çênabe û bê befir tenê jî çanabî dê xêb bê dagî. Eger xêb bê danegî her çanabî. Sta hemû da ha çawirdorê befir û xê ye. Heya çendê mangê hûn îş dikin bivîya? Heta mangê deha. Mangê deha. Heya mangê deha hûn tên qalibî. Zan befiran hûn werdidan û di îşê xwe de bi kar tînin. Ev îşê wiha ya mangê çendan dehan berdewam e? Mangê sê yan pê dibî heta mangê deha xelas dibî. Mangê sê dispêk e heta mangê deha xelas dibî. Xelk eleqeya wî zor li ser ezberiyê heye? Ew baş e ez ew baş e ezberiyê dixwim. Zor spas. Zor spas. Sağ ol. Belê çend cihên taybet yên bi vî awayî hene. Ez dixwazim hevarekî din jî. Ba axivin qisa bikîm mandu nebî bira. Sirçav se serê min. Çanî baş î ti çirke ana. Saw Xwedê ji te razî be. Wela me ezberî çê dikim. Ezberî? Erê wela. Xelk ji ezberî hez dike lêre? A gelekî jê hez dikin. Îşekî gelkî kevn e û şûreyê xweş tamayê gelkî xweş e yanî. Baş e. Bêyî befir çê nabe viya? Na bê berf çê nabe. Berf Es madek esasî tê de. Yanî zanî şino bê berf heta sibê bigerînî çê nabe. Bes berf madek esasî dibê mirov bê berfê şikî. Heya êvarê qalibekî têra we dike ya na? Na wek beroşa me mezin darê me mezin me telen sibê heta êvarî çar qalib pênc qalib. Çar qalib. Erê çar pênc qalib û li ser bûzê dimîne. Bûzên henê ne baş in.

Heya êvarê yan? Heta êvarî tema dibe. Di saetê carekî hûn tên yekî dikirin hûn çar? Na na em meselen ji sibaha tên çar qelbê xwe tînin em dixin dora nav a text de û em digerînin xwe em lê dikin eşk dibin piştî eşkî bû pêv heta êvarî dimînin yanî rojê pênc qalibe. Hûn çendane difiroşin heya êvarê?

Baş e. Di nav sûkê de hûn vê îşanê dikin? Wela nav sûkê de bin bes sûk herekayê tune bin birna ji xwe nav hara digerin. Zarok tên dikirin, kêfa zaroka tê yanî lewn in, elwan in, şeş lewn in, kêfa zaroka tê dixwin gelkî xweş e. Yanî tamkî gelkî xweş e. Baş e. Zor zor spas. Mandu nebin îşan. Serê min têra dît. Belê weke ku me anî ser ekranê pêşiya kargeyê pir qelebalix e. Seyare jî her tim diçin dikevin hundir û ji hundir derdikevin. Bi seyareyan bi taybetî ew qaliban hanê derdixin. Rojên havînê me got li vir îş pir pir zêde ye û li Hewlêrê nêzîkî bîst kargehên bi vî awayî hene ku îş dikin. Cemet yanî qalibên bûzan ji bo xelkê Iraqî pir mihîm e ji bo ku hewaya hundir sar bike yan jî yên ku bên sarkirin ji ber ku bi taybetî yanê li ser ceyranê problem heye. Ew problemên hanê jî bi qalibên bûzan çareser dikin. Nêzîkî bîst sal, bîst û pênc sal berê yek qalibekî bi nêzîkî sed dolarî difirotin, niha jî yek qalibekî di sê dolar e û bi vî awayî îşekî xweş dikin. Bi rastî em bêjin û em dîsa gotinê ji navendê re bêhêlin berê dibe. Mele Yilmaz gelekî spas ji te re ji mêvanê te re em ê qewet bê ji we re bi rastî ew der pir germ e bûz jî ji ber vê yekê hewce dibê. Em ê Yilmaz spas me jê re kir bişênin.